aja gueteri. Juan capítulo 14, versículo 26, eh, he'i Jesús omboúta che rérape pe ayudante, pe Espíritu Santo. Upéva pemombe'éta entéro ha pemomandu'áta entéro va'e ha'e va'ekue. Amén. Peteĩ ehémplo, ñaime jave ñande selula mandu'ápe ñañongatu umi vae ñamomba'eguasuvéva, jaheka hagua chupekuéra heta jey jaipotáva. Ha katu jahecharaẽ hagua ñoñangatuva'erã ne mandu'ápe. Upéicha avei oiko pe pláno espirituál, ndajaleéramo la Biblia ára ha ára ha ñañongatúramo umi mba'e ombo'éva, mba'épa ojuhúta pe espíritu sánto noĩríramo ñane mandu'ápe. Péicha ñanepytyvõta jagueropu'akã térã jagueropu'akã hag̃ua umi mba'e ijetúva. Ha katu. Ñañemandu'ákena avei Jehová oikuaaha mba'épa ikatúva oguanta káda uno. Ha akóinte omee ñandéve mbarete ñaikotevẽva. Sapy'ánte ikatu ñañandu ñaguahẽmaha pe límite ñañembareteývape. Péro Jehová opromete ñandéve peteĩ provléma ijetu'utereíramo ñandéve, ñañepytyvõtaha jagueropu vaka hag̃ua. Jaelimina ikatúramo ko'ág̃a Primera de los Corintios, capítulo diez. Primera de los Corintios, capítulo diez. Versículo 13. Umi tentasión pe pehasáva oñepresenta avei entéro umi ótro héntepe. Péro Ñandejára siémpre okumpli la he'íva. Ha ha'e ndohejamo'ãi pehasa mba'eve ndaikatumo'ãivape aguanta. Upéva rangue, pehesa Pehasa jave peteĩ vae ijetu'úva, penepytyvõta pesẽ hagua upe situasióngui ha peaguanta hag̃ua. Jajerovia Jehová oikuaaha mba'épa añetehápe ikatu ñambohovái ha upéva ñanembopy'aguapy. Ñañeha'ãkena káda día ñañemombarete ñane amista Jehovándi. Jaguerekóramo peteĩ provléma ijetúva, jahecha ha'eha peteĩ oportunida ñañemoag̃uive hag̃ua Jehováre. Jalee ha jastudia la Biblia ha jahasa tiémpo ñapensa hag̃ua hese Aníkena jaheja ñañembo'e ha jasegi jaservi Jehovápe. Jajapóramo opa ko'ã mba'e, ikatu jaservíva Jehová ñanepytyvõtaha ko'ág̃a umi provlémape ha oútavape amogotyoe. Primero, Ñanemandu'ápa umi mbohapy oporandu oĩramo iñepyrũme? Bueno, primérora, mávapa umi ojepersegítava? Esto en Segunda de Timoteo tres, capítulo tres, versículo doce, que he'i péicha, Añetehápe opavave oikoséva Ñandejárape Cristo Jesús ndive ojepersegítava avei. Bueno, ko texto ohechauka entrove jahasataha umi prueba. Segundo, mba'e actitud jaguerekóta? Bueno, omenciona en Segunda de los Corintios capítulo 12, versículo 10. Upévare oguaa oreko hague che kangu oñeinsulta ha ahasa asu, añepersegi ha Ajehasa asu Cristo rehehápe, pórke chekangu jave, upéicharõ che podér. Umi vai ijetu'úva oipytyvõ Ñandejára sirvokuérape oñemomirĩ hagua ha oentende oaguanta hagua ifiélmente ojeroviava'erãha Jehováre. Upéicharõ, pe apóstol ojapo haguéicha ikatúta oñemomba'eguasu Jehováre. Ojapuka porandu, Mba'éichapa jajeprepara va'erã ojeparsegi hag̃ua? Bueno, ahí en Mateo capítulo 24, versículo 42 he'i, Upéicharõ akóinte peñangarekóke, ndapeikuaágui mba'e árapepa oúta pende Ruvicha. Ñañatende meme he'ise jajapo estúdio personál, ñañembo'e, jajepu amongeta umi vae jaleéra va'e la Bíbliagui, ñañembyaty káda semána. Upéicharõ, ñañeprepara ñane apytu'u ha ñane korasõ umi tiémpo ijetu'u hapa'e g̃uarã. Ñanemandu'ávo opa ko'ã mba'e, hermanokuéra, jagueropu'aka vy'ápe. Ñande kristiáno ñañeha'ãkena káda día ñanemandu'a Ñandejára Jehová ha'eha opára guarã ha jaserviha va'erã chupe opára guarã. Ha ha'e ñanepytyvõta jaikuaave hagua pe añeteva opave'ỹva ha ome'ẽta ñandéve espíritu sánto. oñeprometéva isiervokuérape pytyvõtoháramo ko'ágã ha oparã g̃uarã.

Juan así jaseíta ñaanalisa la Biblia pe rrevísta Ñemañaha rupive. Upévare, mba'épa ñaanalisáta? Japuraheimína pe purahéi número ciento treinta y ocho, oservíta ñandéve kómo introduksión la itéma. Purahéi ciento treinta y ocho he'i ñamombaíkena umi ñedávape. Entónse japuraheimína ha upéi jaikéta ko análisis.

Ohechauka ñandéve mba'épa ñaanalisáta este día. Peguerekóramo pende artíkulo de la revísta Ñemañaha, número 44, upépe jatopáta la ñande téma. Ha la itéma ha'e peteĩ pregúnta, Mba'éichapa ikatu esegi evy'a nde edáramo jepe? Entonces, mba'épa he'i la Biblia? O ko estudio oñe ojevasa pe Salmo 92, 14. Upépe he'i ke Ñandejára siervokuéra jedáramo jepe ojoguáta umi yvyramáta osegívape hi'a heta tiémpore. Mba'érepa la Biblia he'i upéva? Bueno, ñaanalisa tapicha. Entonces, nde rovéva peime invitado, pekomenta hag̃ua, jaguereko varias ilustraciones, imágenes, jaguereko algunos textos jaléta, otros textos nañaleemo'ãi, pero ikatu pekomenta avei, avei umi hermano oĩva Zoom rupive, ikatu peime la pene comentario, van a ser muy bienvenidos. Mba'épa añaprendéta ko artículo? Bueno, mávapa ikatu okomenta, mba'épa añaprendéta? Por lo menos dos cosas importantes ojeresalta ko'ápe. Mba'épa ñaaprendéta? Eh, la gente opina a Yelen, por favor. Ko artíkulope jahecháta mba'érepa ñaimportánte umi ijedáva osegi ovy'a ha avei mba'épa ikatu oipytyvõ chupekuéra upearã. Muy bien, muchas gracias. Así que Ñakemína pe primer, primeros párrafos de introducción, hermano eh, Fabián, ojapóta la lectura. Uno ha dos. Ko yvy tuichakuére la hénte orreaksiona heta hendáicha ohechakuaávo avei jedamaha ohóvo. Por ehémplo, nemandu'ápa primera ves repillárõ guare ne akãrague oñepyrũmaha morotĩ? Ikatu oime repya'e voi reipe'a ótro ohecha mboyve. Péro opilla avei rejapóramo jepe upéva, lo mímo ndeosegitaha osẽ nderehe umi akãraguã morotĩ. Ko ehémplo ohechauka porã heta persónape g̃uarã ijetu'uha oasepta ha ijedamaha ohóvo. Péro mba'épa Jehová opensa umi siervokuéra ijedávare? Ha'e he'i umi siervokuéra ijedáva ojoguaha umi yvyramáta iporãitereívape. Mba'érepa ha oipuru upe ehémplo? Ikatu ja'e umi yvyramáta oiko arevéva normálmente iporãitereimaha, pórke hogue heta ha ipoty porãiterei. Por ehémplo, oĩ peteĩ yvyramáta hérava cerezo japonés oiko aretereíva. Algún umi yvyramáta oiko voi más de mil áño ha la ipoty katu iporãitereíntema. Ko'ãichagua guyra Mata iporã ha oiko'aréva ojoguaiterei Jehová siervokuéra ijedávape, pórke Jehovápe g̃uarã ha'ekuéra iporã ha ivaliosoiterei. Jehová ningo ndoikói ohecha solamente umi akãrague morotĩ orekóva umi isiervokuéra ijedáva, síno ha'e ohecha ha omomba'e umi kualida porã ha'ekuéra orekóva. Jehová oikuaa ha'ekuéra oservimaha chupe heta áñore ha osegiha hikuái ifiél chupe ivai ha iporã jave la situasión.

Péro pe hembiapo porãva ipotýta pálmera mátaicha, ha okakuaáta peteĩ sédro mátaicha oĩva Líbanope. Umi vuénova ha'ete yvyramáta oñeñotỹva Jehová rógape, ipotýta ipoty joáva porapýpe. Ñandejára serokuéra ijedáramo jepe ojaguáta umi yvyramáta oseívape hi'a heta tiémpore, ha'ekuéra siémpre imbarete ha hogue vérdea asýta. Muchas gracias por la lectura. Entonces, Jaguerekóramo enkuénta ko pasáhe, mba'épa Jehová opensa umi isiervokuéra ijedávare? Elumina Mauri, por favor. Vai hagua yvyramáta ipora ha oiko aréva ojoguaiterei Jehová siervokuéra ijedávape. Pórke Jehová oguara ha'ekuéra ipóra ha ivaliosoiterei. Muy bien, Mauri. Entonces, mba'érepa Jehová okompara ko'ág̃a siervokuéra ijedáva? Peteĩ yvyramáta, entonces. Mba'érepa? Dehendumína Ani, por favor. Okompara pe yvy Amátare pórke Amáke iporãve oho, Amáke ijedáma umi yvy Amáta, ipoty porã ha siémpre oadorna Jehová enseñánsa. Ha ko'ã ermánore okompara, pórke ko'ã ermáno ijedáva ha'ekuéra tódo los días oĩ Jehová ykére. Ha seguramente ojer omaña umi yvyra mátare ha oagradese hína Jehovápe omoĩ haguére upépe. Ajépa nde jahechaháicha pe primer imagen. Eh, si Arnaldo, por favor.

péro aun así están ahí mostrando su grandeza, su hermosura. Péicha avei Jehová ohecha umi hermanokuéra ijedáva, pórke ha'e ko'ã porãke ha'ekuéra oservimaha pése a torménta, frío, kalór, i han dado lo mehór ke han podído siémpre, i aun así síguen sirviéndole fiélmente pése a los achákes. Ajépa nde. Múcha grasiás. Jahasamína ko'ág̃a pe párrafo tres. Ñanderedáramo jepe jahávo Jehová osegi ñanemomba'e. Ikatu ja'e upéva pórke Jehová py'ỹinte oipuru va'ekue umi ijedávape okumpli hag̃ua ivolunta. Por ehémplo, Sara ijedáma va'ekue Jehová he'írõ guare imembytaha peteĩ mitãkuimba'e, ha imembýgui osẽtaha heta nasión ha upe familiarégui oútaha pe Mesías. Avei Moisés ijedáma va'ekue Jehová he'írõ guare chupe onohẽ hag̃ua ipuévlo Israélpe Egíptogui. Apóstol Juan avei ijedáma kuri Jehová ojevalérõ guare hese oskrivi hag̃ua cinco lívro oĩva la Bíbliape. Muy bien, párrafo tres. He'i, Emombe'u peteĩ ehémplo ohechaukáva Jehová ojevaleha hague umi ijedávare okumpli hag̃ua ivolunta. Ñahendomína ninfa, por favor. Por ehémplo, jahecha mba'eichaiteva jeva Jehová oipuru he'ípe ijedávape. Omoñe'ẽnde ehémplo de Sara. Ha'e he'íke apesar de la ijedáma kuri mba'éichapa Jehová ome'ẽ chupe aja ovendesi chupe peteĩ imitã rupive ikatu hag̃uáicha a través de eso ou upe jaikuaa hese ñanderuete Mesías, Jesucristo. Ajépa nde. Algúno oñemandu'áva mba'e edad oguereko Sara?

Ayúdame. Así que, mba'épa ohechauka upéva? Ha incluso ko'ápe oĩ peteĩ vidéo, alguno omañáramo ko vidéo ikatu okomenta alguna idea ndegusta va'ekue. Mba'épa la punda entonces ko párrafo?

Umi hénte iñe'ẽva. Jahasamína ko'ág̃a párrafo cuatro, por favor. Umi ijedáva oñepyrũma avei hasy ha upévare heta mba'e ijetu'u jepi chupekuéra. Peteĩ ermána opukahápe he'i, Legálmente ijetu'u la ñande eda vove, upéva ndaha'eiete hína iñarruinádo pe g̃uarã. Péro nemandu'ákena pe vy'a ha'eha peteĩ kualida ikatúva nepytyvõ reaguanta hag̃ua umi pruéva ijetu'úva rembohováitava nde eda rupi. Ko artíkulope jahecháta mba'e mba'épa ikatu ojapo umi ijedáva osegi hag̃ua vy'a. Avei ñaanalisáta mba'épa ikatu ojapo umi ótro oipytyvõ hag̃ua umi ermáno ha ermána ijedávape oĩva kongregasiónpe. Péro ko'ág̃a ñaanalisáta, ñaanalisa raẽta mba'érepa ijetu'u jepi umi ijedávape osegi hag̃ua vy'a. Muy bien, jahekamína Proverbios quince, quince. Si la hermana Sofía era? No. Manda aika nde reve.

y no nos jubilamos, ¿no? De nuestro servicio ni de nuestra relación con Jehová. Eso o continúa, no importa la edad que tenemos. Ya que Yamina con el primer subtema, va ere paikatu, eyu, derebuadei, de daobe rejobo. Párrafo 5. Va en va ere paikatu, eyu, derebuadei. Por ejemplo, y katu imene reñe desanima porque kuangane katu eima reyapo mi va ere yapo va ikueima. Ikatu avei oime nemandu'a nemitãvérõ guare, mba'eichaitépa neresãi asy ha hi'ãnte ndéve reiko jey upéicha. Por ehémplo peteĩ ermána hérava Rubi he'i, Ijetu'eterei chéve amonde hag̃ua la che ao pórke cherasypaitéma. Cherasypaitéma voi ha hi'arive ndaikatuvéima aku'e porã. Ndikatúi ningo ñahupi porã la chepy amonde hag̃ua la che média. Che pokatu hatãmba pe artrítis káusare, upévare umi mba'e isensillovéva jepe ndaikatuvéima ajapo. Peteĩ ermáno hérava Harold oservíva Betélpe he'i avei, Sapy'ánte ningo arrenega chejehe, pórke yma che mitãkaria'ýpe chembareteterei va'ekue ha ko'ag̃a ni michĩmi ndajoguavéima upe mitãkaria'ýpe. Chéve ningo chegustaitereívako umi depórte ha umi ótro he'ímiva'erã cherehe, Pembohasa Harold-pe la pelóta, ha'e núnka ndojagui. Péro ko'ág̃a katu ni pe pelótare ndachepu'akavéima. Cinco, he'i pe oporandu, Mba'e mba'érepa algúno iedáva ikatu ou ndovy'avéi? Lorena, por favor. Y ha jahechahecha ko'ã peve heta oĩ heta experiencia iporãitereíva, porque omombe'u ñandéve peteĩ hermana hérava Rubit, ijetu'úmava'ekue chupe ojapo hag̃ua algunas cosas isimple ramo jepe, omoĩ imedia o algunas cosas. Ajépa upéva oikatu avei ojehu ñandéve más adelante ha ñande ikatu jajeofrese jaha jaajuda upe hermánape ñamokyre'ỹ hag̃ua avei chupekuéra. Ajépa nde ñatateamína por Zoom. Eh, hermana Ángela, por favor. Sí, se mandó a que hermano Harold, Jaete Jaendú la Emilio o omombe'u ha'e que ko'ág̃a ndaikatu aku'e che añónte porque ndémante che chepytyvõ he'íva a los demás, ¿no es cierto? Porque antes che mitãve aja acorre ápe amo anda carne hoy, he'i ha'e. Ha upéi ou Paraguái ou peteĩ herma, este, amigo ha'e ojuga fútbol ha'e kuéra ha Emilio ojuga este portero he'i ha'e kuéra arquero. Ha ko'ág̃a ndaha'eichái mba'eve he'i Emilio, peichaite a veces uno se siente, ¿no?

Heta ermáno oho ijedáva, péro kómo ha'ete pe párrafo kuátro, oguerohory los ermanokuéra omaña motu'ave, pórke motu'ave oĩ pe iparaíso. Muchas grásias, Ángela. Jahasamína ko'ág̃a pe párrafo séis. Ikatuíme hína ñadesanima pórke ndekatuvéima rejapo ndejeheguireíntema umi mba'e anteve rejapova'ekue. Ko'ýte oiméne reñeñandu upéicha, tekotevẽrõ jekuida nderehe nde rógape, térã tekotevẽrõ reva peteĩ ne familia rógape ojekuida hag̃ua nderehe. Avei katu oime nderevy'a avei pórke nderasy katu térã nderehecha porãvéima. Oiméne upévare ndaikatuvéima eho neaño algún lugárpe, térã ndaikatuvéima amaneha nde áuto térã ne móto. Entéro ko'ã mba'e ningo ikatu hína ñanemoñeñandu vai. Péro nemandu'ákena ko mba'ére. Jehová ha umi oĩva nde jerére nemomba'eterei. Aníkena reduda nde Ru yvagapegua ontendeporãiteriha umi mba'e reñandúva. Ha'e oikuaa porã mba'eichaitépa rehayhu chupe ha umi ermanokuérape, ha upéva hína la iñimportantevéva Jehovápe g̃uarã. Párrafo seis oguereko dos pregúnta, pe pártea he'i, Mba'e mba'érepa algún oñedáva ikatu ou oñedesanima?

Ajépane, eso puede desanimar, no? Pe pregunta avei he'i, mba'épa ikatu oipytyvõ peteĩ ijedávape odesidi hag̃ua ikatútapa osegi omaneha térãpa nahániri. Ha ñandegueraha peteĩ otro artíkulo, no? Sí, Fabián, por favor. Muy interesante koa ko artículo, ¿no? Porque no solamente upytyvõ pe persona-pe ojevalua hag̃ua eh, oĩpa avati en condiciones etapa nahániri, sino que ifamiliarkuéra, amigokuérape ikatu hag̃uáicha oipytyvõ chupe amablemente, sin como ñañandu vai chupe ovalua hag̃ua. Ajépa, porque oĩ hekove en juego inclusive. Ha oĩ unas cuantas preguntas interesantes ikatu oipytyvõ he'i, por ejemplo, ijetu'úmapa chéve ahesa porã hag̃ua la he'ívo mi señal de tránsito térã ahesa porã hag̃ua pyharekue? Entonce otra cosa he'i jetu'úpa chéve amongu'e porã hag̃ua la che akã ahecha hag̃ua umi espejo o arreacciona hag̃ua anohẽ che py acelerador-gui ha afrena ombegueterei amaneha. Entonce una serie de ítem ikatu aipytyvõ jepe amongeta hag̃ua chupe ha péicha con algunos principios bíblicos cita aikuaa ko artículo oipytyvõta chupe otoma hag̃ua la mejor decisión. Exactamente, así que ñaĩramo ñaipytyvõse ramo alguien Oikoitéta la jalee ko artíkulono pórke katuete jadesidi porãta Jehová oipotaháicha. Jasegimína párrafo siete ko'ág̃a. Ikatúime ñembyasy repensávo ñakatumo'ẽha rehecha pe Armagedón ou vove. Oimérõ reñeñandu hína upéicha, Mba'épa ikatu nepytyvõ? Nemandu'ákena Jehová ipasiensiaha oha'arõ aja ohundi ko múndo aña. Péro mba'érepa Jehová la ipasiensiaite? Ha oipota hetave persóna oikuaa ha odesidi oservi chupe. Upévare reñedesanima jave, eñeha'ãkena nemandu'a hetaiterei persóna ikatuha oikuaa Jehovápe ha ojesalva ou mboyve pe fin. Ikatu voi hína umi persóna apytépe oĩ avei ne hentekuéra. Muy bien, así que ya que ya en los párrafos anteriores algunas cosas y que tú oye o desanimado mi hermano llegaba. Cuando a párrafo 7 hey, primero reñen basé de pensar we de que tú moaija de que ya permagedón. Va el jepa y que tú ne mando a y la por andu párrafo 7. Domina Sandra, por favor. No, muchas veces puede suceder que ikatu oime eñemboaso cuando repensagui que da, da ikatu moaiha rehecha pe Armagedón ou vove, pero deben recordar que eh, qué es lo que los puede ayudar. Nunca olvidar, dice, eh, nemanduákena que Jehová ipaciencia oharo aja ohundi ko múndo aña. Asíke la pasiénsia de Jehová háse ke múchas persóna lleguen a konosérlo, i hetave persóna oikuaa ha odesidi, odesidi oservi chupe. Asíke lo ke alomehór nosotros estámos pidiendo, es lo ke Jehová está dejando el tiémpo i la pasiénsia pára ke múchas persóna oikuaa la Ñandejára Ñe'ẽ he'íva. Ajévare, ha umi apytépe, mávapa la ikatu oñebeneficia Jehová paciencia? Ñahendomína Héctor, por favor. Oha jahecha lo hermano ijedama oho katu oharõ con ansia ve por ahí las, las cosas. Pero Jehová ipaciencia rupi eh, heta gente ikatu hína ojesalva gueteri eh, upea, upe haguére. Eso. Ha umi apytépe, mávapa ikatu oike? Eh, Lorena, por favor. ha javy'aitereíva rango la ñane hentekuéra oikerõ avei, pórke es un deseo de tódas las personas. Ha siémpre jajerure va'erã Jehovápe tomo'ĩ ñande upe priviléhio. Upévare, así ke pensáramo ko'ã mba'e, tuicha ikatu oipytyvõ chupekuéra. Jahasamína ko'ág̃a párrafo ócho. Nañañeñandu porãi jave enterovévante voi, ikatu ja'e térã jajapo peteĩ mba'e upéi ñambyasýva. Por ehémplo, Job ohasa asýrõ guare oñepyrũ va'ekue oñe'ẽ opensa porã'ỹre. Avei peteĩ mba'asy káusare ikatu algúno ijedáva oñepyrũ he'i térã ojapo algúna kósa normalmente nde'imo'ãi térã ndojapomo'ãiva jepi. Péro ñande eda térã ñanderasýramo jepe, Nde'iséi ikatu ha jatrata avei ótrope térã ñaneexihenteterei jaipotágui ojejapo ñandéve entéro mba'e. Upévare, jahechakuaárõ ja'e hague álguenpe álgo naiporãiva, pya'ékena jajidiskulpa hendive. Párrafo ócho. Mba'épa ikatu ojapo algún ojedáva hasy rupi? Engendomína Marianela. Por ejemplo, ikatu ja'e térã jajapo peteĩ mba'e upe ñambyasýva, ¿no? Incluso la Biblia, donde está el relato de Job, que ohasa asýro, asýro guare oñepuru va'ekue oñe'õ pensa pora'ỹre, ¿no? Así que péicha ikatu también ojapo alguno ijedáva hasu rokui. Ajépa nde. Así que ko primer subtítulo jahecha heta mba'e ikatúva odesanima umi hermano ijedáva. Ko'ág̃a jahasáta pe siguiente subtítulo he'i Mba'épa ikatu rejapo esegi hag̃ua evy'a pokype a la clave. Ajépa. Jaha leemína párrafo nueve. Ehejákena ótro tanepytyvõ. Ñepyrũrã upéva ikatu jetu'u hína ndéve. Peteĩ ermána hérava Gret he'i, Chéve ndaha'éi rei fásilpa vaasepta ótro chepytyvõ, pórke ndaipotái oiko chehegui peteĩ kárga chupekuéra g̃uarã. Upévare kon el tiémpo akambia va'erã kuri apensa lája ha ahechakuaa cheumíldeva'erãha aheja hag̃ua ótro cheajuda. Nemandu'ákena avei umi ótro ovy'aitereítaha rehejáramo chupekuéra nepytyvõ. Ha nde voi avei revy'áta rehechávo mba'eichaitépa oĩ nderayhúva ha ojepy'apýva nderehe. Muy bien, kuápe avei jaguereko peteĩ imagen, oporandu párrafo nueve he'i, Mba'érepa rehejava'erã ótro nepytyvõ? Sí, aquí por favor

Claro, péa prácticamente peteĩ sentimiento solamente la mayoría hína hermanokuéra ijedávo orekóva, porque siempre oĩ acostumbrado ojapo ijehegui las cosas, pero en determinado momento ndaikatu oĩma. Ha a veces la sentimiento de no quiero ser una carga, no quiero molestar, eh, a veces tuichave que la oacepta péva pe ayuda, jepa. Pero iporã la o, o enfoca lája ko'ápe. Por un lado requerí iñumilde, orrekonose hag̃ua la isituasión pyahu ko'ág̃a ha de ke ndaivaíriha ojerure ajúda oasepta la ajúda. Ha por ótro ládo la enfóke ombochukaháicha iporãvape he'i pórke upéicha ha'e ikatúta ohecha mba'éichapa ome'ẽ oportunida ótrope, ohecháma mba'éichapa ojehayhu chupe. Ajépa, ha ome'ẽta ótrope la oportunida Oiko hag̃ua pe alegría de poder ayudar pe iñermáno oikotevẽvape, he'i Choca ahecha, Hechos 20, 35. Así ke ambas párte oñevenefisia. Ha'e oñevenefisia pórke orehechauka la ajúda, ohechakuaáta mba'éichatipa ojehayhu chupe, ha la ermáno ikatu aipytyvõ chupe ovy'áta pórke orekóta pe priviléhio, pe alegría oprodusia oipytyvõvo chupe oikotevẽháicha. Así ke enterovéva oñevenefisia ohechauka háicha pe imáhen. Mba'épa ikatu jadestaka upépe? Mávapa oiko? Mba'éichapa jahecha hováre ko'ãkuéra? Errue, por favor. Bueno días, sabe hermana Lor, hermana Loho, ovy'a ikýi porque pe jeda por ejemplo oacepta pe otra hermana ipyahúva oajuda chupe. Entonces oñekumpli la léi la Biblia he'íva pórke pe ome'ẽva ovy'a avei. Exactamente. Ya itemina párrafo diez, segunda kósa ikatu ojapo umi ermáno ijedáva. Ñandegradesídokena. Oĩ jave álgren ojapóva álgo ñanderehehápe, ikatu oime ñamomba'eterei. Péro upéi ñanderesarái jaagradese hag̃ua chupe. Upévare iporãta pukavýpe ja'éramo chupe upe persónape grásia. Pórke upéicha ñane amigokuéra oikuaáta ñamomba'etereiha la ha'ekuéra ojapóva ñanderehe. Peteĩ ermána héra Valea okuida umi ermáno ha ermána ijedávare oĩva Betélpe. Ha'e he'i, Peteĩva umi ermána ijedáva oskrivi jepi peteĩ kuatia'íre oagradesetereiha chéve la ajapóva. La ha'e oscrivíva ningo ndeipukúi, péro ijuketereíntema. Upéva ningo opokoiterei cherehe ha avei chembovy'a, pórke aikuaa ovaloraitereiha la ajapóva hesehápe. Entónse, párrafo diez, jaguereko avei una imáhen, Mba'érepa ndeagradesído va'erã? Ilumina Humberto, por favor. Sí, ape yapove di autoanálisis añetehápe, siempre ñai deseoso ñaipytyvõ alguna situación-pe ha igusto la ojereko en cuenta upe ape actitud. O sea que pe avei ome'ẽ ñande ñande reko mbo'e hína de que ja agradece kuévo heta cosa ñaĩma pagada ha justamente péagui nañande resaráivano. Eso no, entonces mba'épa jahecha la ko imagen? Mba'épa ñanembo'e?

Reñeha'ãkena eporopytyvõ. Reipurúramo ne tiémpo aipytyvõ hag̃ua ótrope, ndereikomo'ãi epensaiterei ne prorolémarente. Ikatu niko ñañombara umi ijedávape umi lívro iporãitereívare. Péro peteĩ lívro opytáramo peteĩ muévle arínte ndaideprovechomo'ãi avavépe. Upéicha avei, umi imitãvéva ndaikatumo'ãi oaprende ndehegui mba'eve nereiñe'ẽiramo chupekuéra, térã neremombe'úiramo umi mba'e reikuaáva. Upévare, eñeha'ãkena eikuaa porãve umi imitãvéva pendehegui. Ikatu emba'eporandu chupekuéra ha ejapysaka porã la he'ívare hikuái. Embo'ékena chupekuéra iporãiterei ha jaiko Jehová ipotaháicha ha ndaiporiha voi ótra kósa ñanembovy'avéva upévagui. Nde rekonsola ha remokyre'ỹ jave ne amígo imitãvévape, nde voi revy'áta. Muy bien, párrafo once. Eguereko ótra imáhen. Mba'épa ikatu rejapo eporupytyvõ hag̃ua? Mba'épa ikatu rejapo eporupytyvõ hag̃ua? Eh, sí, Fabio, por favor. Claro, Shukai Yandeko Apemba Isapa, lejos de pensar de que Yeda Jagueres ahora con ciertas limitaciones físicas ni de por eso hay más Bepe, sino toda la experiencia, sabiduría, historia de lealtad ahora con va a servicio pe, peti valioso tesoro y catua o volcán, y na peti imitar usubeba pe guanay, catua soy putin osupe, Ome'ẽ hag̃ua lo mejor Jehovápe jahechaháicha pe imágenpe avei. Ha tódo puede komensar kon una konversasión. Porandu che mba'épa oiko, mba'éichapa oñeñandu, mba'e métapa oreko, mba'éichapa oho hese, ha ojapysaka porãnte hese. Ha'e un inísio de una línda amistad ha peteĩ volkamiénto de un gran konosimiénto y experiencia ikatu atuicha oipytyvõ ótro ermánope. Ha'epicha tuicha oaporta avei en la kongregasión hasia ótro hóven, jepe físikamente, predikasiónpe o lo ke fuéra oĩ más limitado ke ánte. Ajévare. Ha la imagen jahecha algo interesante. La ñaranduvéva la hermano ijedáva, katuete. Pero mba'épa oiko upépe? Arnaldo, por favor.

Eh, ome'ẽ peteĩ datito ápe, he'íke ñaporandu chupekuéra, ikatu hag̃uáicha ja, ñantende mba'e opensa, mba'éichapa ohecha la, la umi mba'e. Ha Salmo setenta y uno omyesakã porã ñandéve, pe párteve he'i Deja que le hable sobre tu poder a la generación. Mba'épa he'ise kua? Debemos pedirle a Jehová que ponga en nuestra mente y corazón ese conocimiento que queremos impartir al más joven. Exactamente. Muchas gracias también por incluir este texto. Es que Yamina, otra cosa, y Catu, ya por mi hermano ayudaba. 12. Peñembo'ékena Jehovápe nemombarete hag̃ua. Sapy'ánte ikatu oime nekane'õ térã nekangy ha upéva nedesanima. Péro nemandu'ákena Jehová ipoderosoitereiha. La Biblia he'i voi, Ha'e araka'eve naikane'õi ni núnka naikangýi. Upévare ha'e ikatu hína ome'ẽ ndéve pe fuérsa reikotevẽva. Jehová promete voi nepytyvõtaha ha reikuaaháicha ha'e siémpre okumpli la ipromésa. Reñembo'éramo Jehovápe ha'e nepytyvõta, upéicha rehechakuaáta mba'eichaitépa ha'e nderayhu ha upéva nembovy'aitereíta. Ehekamína Isaías cuarenta y seis, cuatro. Isaías 46, 4. Sí, Rubén, por favor. Apeẽ penetujáramo jepe pehóvo, che núnka nakambiái, che siémpre el mímo. Ha ág̃a peẽ pende akãrangue morotĩmba vove, che aseíta pende ykére, ajapo haguéicha yma, che poguerekóta che yva ári ha posalváta. Muchas gracias por la lectura. Entonces, ohechauka háicha ko texto, mba'épa Jehová opromete isiervokuéra ijedávape? Avei jaguereko tre imagen ko'ápe. Eh, nomina Sandra, por favor. Bueno, en el, el subtítulo dice, Eñemboekena Jehová pe nemombarete jagua. Así que eh, Zapuante muchas veces que tal vez eh, oñeñandu nekane'õ térã nekangy ha upéva nedesanima péro núnka debémos olvida de se ke Jehová ipoderosotereiha. Ha'e araka'eve núnka sekansa y núnka dice naikangýi. Así ke lo ke nos promete él dice ke nos va a dar imbarete.

Eh, Humberto, por favor. Sí, mba'éichapa ko ñane hermano ijedáva oñembo'e mbarete hína Jehovápe, péva ohechauka la irrelasión ha mba'éichapa odepende Jehovágui. Pe iñimportanteterei jahecha hína kuri semana pasada la mba'éichapa la ñembo'e Jehová directamente ha'e oñenkarga ohendúvo ha ombohováivo Ha iporãiterei ko Josué veintitrés catorce-pe ojehai va'ekue, pórke jaikuaakue la Josué mba'éichapa odepende Jehovágui kuri imitãrusu guive oike omoakã pe Tierra Prometídape inklusíve tódo el puévlope, ha'e oasegura ko he'i ápe, Che mitã guive chetuja peve Opa Jehová promésa núnka ndofalláiva chéve. Upévare he'i, Che ha che róga roservíta Jehovápe ha'e ovasegura veinticuatro catórcepe, ha péva peteĩ ñandéve ñanemombaretéva avei jareko hag̃ua en kuénta Jehovápe. Péagui odepende'arã ohasakuévo la áño oúvo ñandéve hína. Muy cierto. Gracias Humberto también por mencionar estos textos, ¿no? Entonces, tuicha ikatu oipytyvõ. ñaguerekóramo ko'ã mba'e enkuénta. Una kósa más ikatu ojapo umi ermáno ijedáva, párrafo trece. Nemandu'ákena un tiémpore nde ndedataha. Jaikuaa jave peteĩ situasión ijetu'uapataha, ifásilve ñandéve ñaaguanta hag̃ua. Ha la Biblia ombo'e ko'ẽrõitéma ndaiporimo'ãvéimaha ijedáva ni hasykatúva. Upéicha nekatu evy'a, pórke umi mba'e iporãvéva ndaha'éi hína umi mba'e rehasámava'ekue ymane mitãvépe, síno la iporãvéva nera'arõ gueteri hína amo gotyove. Rojahesamína ko'ág̃a mba'épa ikatu ojapo umi ijedáva rehehápe. Jajapo umi ijedáva rehehápe.

Upévare ñande nañañentregái ñande rete ikaneo ha ikangy ramo jepe ohóvo umi mba'e jarekóva ñane akãme ha ñane korasõme ipyahuve ohóvo káda día. Ñande jarresivíta peteĩ prémio tuicháva ha iporãitereíva ha opytátava pára siémpre. Upévare umi sufrimiénto jahasáva ko'ágã yvyvéi ha sapy'ami guarẽnte, Upévare ndajaikói ñapensa meme umi mba'e ikatúvare jahecha, síno ñapensa umi mba'e ndaikatúivare jahecha. Pórke umi mba'e jahecháva ningo sapy'ami guaránte, umi mba'e ndajahecháiva katu opa ára g̃uarã. Muchas gracias por la lectura. Ohechaukaháicha ko texto, mba'e rehepa nemandu'aveva'erã ha jaguereko ótra ime. Mba'e rehepa nemandu'aveva'erã.

Pórke ha'e ojapo la yvyporakuéra ikatu ovy'a pe hardín de Edén, ha ko'ág̃a upéva ñandesostene pe esperánsa ñaha'arõ. Muchas gracias, Ángela. Ha mba'éichapa ojapo upéva pe hermana oĩva pe imagen? Mba'épa ikatu ñaaprende? Eh, ñahendomína Ani, por favor. Ha pépe ojekuaa pe ermána ojepy'amongetaha umi oaprendévare hína, ha oiméne he'i Jehovápe la ovy'aha la oikuaa haguére chupe, pórke he'iháicha Segunda los Corintios, Amat ke el kuérpo se va degastando, péro tódo lo ke aprendieron se va rrenovando káda día. Ajépa Ha según pe téxto ñande va'ekue, ma ha'e oñekonsentra en ke kósas. Oñekonsentra hag̃ua. Si, Pablo. Kláro, noñekonsentrái umi mba'e ndaikatuvéimavare ojapo imitãrõ guare, síno la ikatúta ojapo upéi ág̃a imitã jey vove ha oreko jey rire teĩ sarúd perfékta. Nosẽkuaa oipytyvõ chupe oñemantene hag̃ua vy'ápe ha ohecha hag̃ua ko oñeekilívro los provlémas aktuáles, pórke oñekonsentra, bóno, ko'ág̃a ndaikatuvéi ijapo péva, péro amo otra ojapo ojeýta heta mba'e. Ajépa, tuichaiterei ikatu oipytyvõ ko'ãichagua ermána. Ko'ág̃a jahasamína pe subtítulo, Mba'épa ikatu jajapo umi ijedáva rehehápe? Entónse, ko'ág̃a si más konsentrádo ñane g̃uarã la párrafo katórse jaleerã. Javisita ha ñahenói memékena umi ermáno ha ermána ijedávape. Sapy'ánte umi ijedáva ikatu oñeñandu ha'eño. Peteĩ ermáno hérava Cam he'i, Tódo el día apyta ógape pórke ndaikatúi asẽ. Upévare sapy'ánte ndaikuaávéima mba'épa ikatu ajajapo. Che ningo ajogua peteĩ león tuja oĩvape ijáulape. Upévare sapy'ánte arrenega ha ndaikytovéima chéve mba'eve. Javisita jave umi ijedávape jahechauka jahayhu ha ñamomba'eha chupekuéra. Ikatu oime ja'éma ra'e ñahenói térã javisitataha peteĩ ermáno ijedávape ñane kongregasionpegua, péro upéi ndajajapói. Enterovante nde voi ningo ñane rembiapo heta, péro jahecha va'erã mba'épa hína umi mba'e iñimportantevéva. Umíva apytépe oĩ hína javisita umi ijedávape. Mba'épa ñanepytyvõta jajapo hag̃ua upéva? Ikatu ñanota ñane kalendáriope ñanemandu'a hag̃ua araka'épa ñamondóta peteĩ mensáhe térã ñahenóita umi ermáno ijedávape ñane kongregasionpegua. Avei katu ñañeorganisa jaha hag̃ua javisita chupekuéra. Ikatu voi ñamoĩ mba'e díapa jaháta ani hag̃ua ñanderese arai upéi. Umi párrafo katórse, Mba'érepa iñimportánte javisita ha ñahenói umi ermáno ijedávape?

A veces me siento como un viejo león enjaulado, nervioso y agobiado. Lo que nosotros podemos hacer es visitar a nuestros hermanos mayores, eso les demuestra que nos importa y que los queremos. Muy cierto. Pero a veces yajaposéi upéva anosẽ ñande. Va'ekue ikatu jajapo. Alguna sugerencia ome'ẽ ñandéve kuápe. Marianela, por favor. Ha la sugerencia he'íke ikatu ñanota ñane calendario ñanemandu'a hag̃ua araka'épa ñamondóta peteĩ mensaje térã ñahenóita. Avei incluso podemos ñaneorganiza jaha hag̃ua javisita chupekuéra ikatu voi ñamoĩ peteĩ día ha péicha ikatu ñacumplíta. Ajépa niko. Así que. Mba'épaipori excusa ojejapo hag̃ua Jehová ohechauka ñandéve? Mba'épa ikatu ojejapo umi ermáno rehehápe? Ehechamína ótra kósa según párrafo quince ikatúva jajapo. Oimérõ nde mitã, nde ne mitã, ikatu hína nde reikuaa porãi mba'e rehepa ikatu reñe'ẽ umi ermáno ijedávanti térã mba'épa ikatu ejapo hendivekuéra. Péro natekotevẽi ningo ejepy'apy. Eñeha'ãntéva'erã toiko ndehe oĩ peteĩ amígo ikalidáva. Ikatu eñeha'ã reñe'ẽ hendivekuéra rreunión mboyve térã opa rire. Ikatu avei eporandu umi ermáno ha ermána ijedávape mba'e téxto opa la ogustavéva chupekuéra. Térã ejerure kuaa chupekuéra tomombe'u ndéve algún káso imitãrõ guare igrachiaitereíva chupe kuéra. Avei katu ainvita umi ermáno ohecha hag̃ua nendive pe prográma de JW Broadcasting. Eñeha'ãkena avei ejapo hesehapeguára umi mba'e ha'e kuéra ndekatúiva ojapo, Por ehémplo, ikatu rehecha la iteléfono térã itáblet oikópa hína. Ha oimépa odeskarga ra'e umi puvlikasión ipyahuvéva. Peteĩ ermána hérava Carol he'i, Oimérõ aĩ peteĩ mba'e ndegustáva, ehinvitákena umi ijedávape ojapo hag̃ua upéva nendive. Che ningo ndaha'evéima avei la chemitãitereíva, péro oĩ gueteri heta mba'e chegustáva. Por ehémplo, asẽ amba'ejogua, aha karu che amigokuérandi, avisita umi lugár iporãva adisfruta hag̃ua Jehová kreasióngui. Peteĩ ermána hérava Mayra he'i avei, Peteĩva che amigaite oreko noventa áño. Ha'e ningo cincuenta y siete áño ijedave chehegui, péro py'ỹinte cheresarái che mitãveha chugui, pórke orepy'aropu hag̃uáicha jepi ropuka oñondive ha rohecha jepi pelíkula. Ore provléma jave katu roñopytyvõ. Párrafo quince. Mba'e mba'épa ikatu ojapo umi imitãva ha ijedáva oñondive. Nomína Mauri. Ikatu avei eporandu umi ermáno ha ermána ijedávape ha mba'e testópa la ogustavéva chupekuéra térã ojeruréva. Kua chupekuéra tomombe'u ndéve algún káso imitárõ guare igrasiaitereíva chupekuéra? Muy bien. Mba'éikatu jajapo? Avei, edecí Juani.

Dice, y si tienen algún problema, dice, eh, dice, ore problema ajave katu roñopytuvo. Se, se comenta los problemas y se ayuda noñondive. Qué bueno, ¿no? Tener esto en cuenta. Vamos a ver, según párrafo 16, otra cosa y katu yayapo. Ñamoirũkena umi hermano ijedápe oho jave doctórpe. Ikatu tuicha ñaipytyvõ umi ijedávape jarahávo chupekuéra doktórpe. Péro avei ikatu japyta hendivekuéra jahecha hag̃ua mba'éichapa otrata chupekuéra ha oñeñatende porãpa hína hesekuéra. Ikatu voi ñanota la he'íva pe doktór ñaipytyvõ hag̃ua pe ermáno térã ermánape. Peteĩ ermána ijedáva hérava Ruth he'i, Aha jave akonsulta che año, sapy'ánte umi doktór ndoroviapái la ha'éva chupekuéra. Algúno katu he'i voi chéve, Ndéiko nanderasýi, ne akãmente oĩ upéva. Péro oĩ jave che moĩrũva idiferenteterei, pórke upéicha jave umi doktór chetrata porãiterei. Agradeseterei ningo umi ermáno ha ermána che moĩrũvape che konsúltape. Párrafo dieciséis. Mba'érepa iporã ñamoirũ umi ermáno ha ermána imedávape oho jave doktórpe? Humberto, por favor. Sí, ya justamente Yedaveo Beojo Hikuai Petimba hoy cotea siempre, porque oye, Haisha Maja, este coñiñandu indefenso, vea con experiencia, Heila Yajina, ja, inclusive ya esa cuamba, Isha Paoin, cosa Ko experiencia-re mismo de que la médico-kuéra jaatrata más lluve ja, bueno, nde edad-ma oĩngo upéicha, ha'e a veces iñe'ẽ argel voi chupekuéra avei, sin embargo, péva ndoikói oĩ jave alguien oacompaña. Ha péva ciertoite, porque de hecho ñande ñañeacostumbrárã avei, porque a medida que Ñande eda jaha oĩ kósa en komún ojapóta, orrepetíta nde peteĩ istória, oñe'ẽta nde lo mísmo, ona itéma de konversasión'i. Péro umía própioma ñande ñantende va'erã ñañemoĩ va'erã ilugárpe, pórke káda ko sistéma osegírõ inklusíve ñandéve vai otokáta. Ajépa? Ajépa nde. Ehendu mína Juli, por favór. Claro, y también el texto que está acá en el párrafo, Isaías 1.17, anima a defender y apoyar a quienes lo necesiten. Y así que, bueno, acompañar a un hermano mayor al médico es una forma práctica de aplicar eh, este principio, ya que demostramos interés por su bienestar. Muy cierto, muchas gracias también Juli por destacar este texto, es, tiene base bíblica, ¿no? De esta manera Umi hermano ijedáva. Muchas gracias. Otra cosa ikatu jajapo umi hermano ijedáva ndive. Párrafo diecisiete. Japredikakena umi hermano ijedávandi. Ikatu alguno ijedáva ndaikatuvéima opredika, perdón, naimbaretevéima opredika hag̃uágahárupi. Upévare, ikatu ñainvita chupekuéra oĩ hag̃ua ñanendive karrítope. Ikatu voi jagueraha peteĩ silla ikatu hag̃uáicha ha'ekuéra oguapy ag̃ui pe karrítogui. Ikatúpa avei ñainvita umi ermáno ijedápe ñanemoirũ hag̃ua peteĩ kúrso bíblikope? Térã ndaikatúipa jaraha ñane estudiántepe pe ermáno rógape jajapo hag̃ua upépe la kúrso bíbliko? Avei umi ansiáno ikatu organisa ojejapo hag̃ua pe aty opredikasiona umi ermáno ijedáva rógape, pe che ifasilvéta chupe okonose hag̃ua opredika. Jehová omomba'eterei jajapo jave la ikatúva guive jahechauka hag̃ua ñamomba'e ha umi ermáno ijedamívape. Párrafo disisiete. Mba'éichapa ikatu ñaipytyvõ umi ijedávape opredika hag̃ua ñanendive? Elías, por favor. Bueno, el párrafo nos da algunas ideas. Por ejemplo, puede que estos hermanos mayores no tengan las fuerzas para predicar de casa en casa. Entonces, nosotros podríamos este, invitarlos a participar en otra faceta del ministerio, como puede ser tal vez en, el carrito, eh, podríamos llevarles una silla para que se sienten o invitarlos a hacer un, curso bíblico, incluso en, su mismo hogar, dirigirlo en, su hogar. Muy cierto, así que algunas cosas prácticas. Vaya para Jehová o Jeyata, y ella por Amon Héctor, por favor. Jehová u'aitereíta aja ojahechauka mba'éichapa ojeajudaha umi ñane ermáno tuichavévape ha pe ermáno ári a la ves u'aitereíta ojeapo kósa hese hapekuéra. Ajépa, Jorge, ya sei la ha'e ombo'éva ñandéve. Muchas gracias, Héctor. Jeike, mira pe últimos eh, párrafos, párrafo 18. Ko artíkulope jahecha Jehová ha entéro umi ermáno kongregasionpegua ohayhu ha omomba'etereiha umi ijedávape. Umi ijedáva ningo oreko heta provléma, péro Jehová katuete oipytyvõta chupekuéra osegi hag̃ua vy'a. Peẽ ermáno ha ermána pendedámava, Aníkena pepensa umi mba'e iporãvéva pehasáma hague yma pene mitãvépe, síno la iporãvóva penera'arõ gueteri hína amo gotyove. Péro oĩ heta ermáno ha ermána ombohováiva ótro provléma. Ha'ekuéra okuida ihénte ijedávare térã peteĩ família o amígo hasývare. Mba'épa ikatu oipytyvõ chupekuéra osegi hag̃ua vy'a? Upéva jahecháta pe artíkulo úvape. Muchas gracias, Fabián, por la muy buena lectura. Párrafo 18 he'i, mba'épa jahecháta pe artíkulo oúvape? Mauri, por favor. Jahe, ko artíkulo jahecha Jehová ha entéro umi ermáno kongregasiónpigua. Ohayhúva omombaetereiha ijedavápe. Cierto. Ha mba'épa jahecháta pe siguiente artículo entonces? Eh, Marianela, por favor. Ha pe, ese, pe artículo úvape jahecháta mba'éichapa ikatu ja, jaipytuvo umi hermano ha hermana ombohováiva ótro provléma, kisa okuida ihénte ijedávare térã peteĩ família oĩ ñamigo hasývare. Muy bien. Eh, Paco, por favor. Y bueno, es muy animoso para mí ver cómo Jehová ha dedicado una atalaya entera a los hermanos mayores y de edad avanzada, ¿no? Porque esto me demuestra que Jehová quiere que todos nos sintamos queridos y que no nos sintamos menos o nos veamos limitados por nuestras condiciones físicas. Muy cierto, Paco, muchas gracias. Neureco, últimas tres preguntas. Baishapa de respondeta. Primero, Baemba Erepa, Humille Daba, Ikatu, Ou, Dobu Abei.

Ápe ome'ẽ sugerencias prácticas jajépa, uno ha'ekuéra oasumíarã la isituasión ha oaseitárã oñepytyvõ chupekuéra. Péa tuichaiterei ñaneipytyvõta ñandéve avei pórke ojeabrikuévo hikuái, justamente jaikuaáta mba'éichapa ikatu jatrata chupekuéra ha la iporãvéva Ipárte ioládo irrelasión Jehovándi imbaretérõ, péicha ha'ekuéra oho porãta chupekuéra avei. Exactamente. Muchas gracias, Humberto. Pe última pregunta he'i, Mba'éichapa ikatu ñaipytyvõ umi edávape oĩva pe kongregasiónpe? Ñaguereko algúnas várias sugerésia avei, no? Algúna pendegustavéva, pekomenta. Mba'éichapa ikatu ñaipytyvõ umi edavéva oĩva pe kongregasiónpe? Eh, Lorena, por favor. Ikatu japredika hendivekuéra jagueraha chupekuéra karrítope, jagueraha chupekuéra peteĩ sílla, ikatu hag̃uáicha ñamokyre'ỹ chupekuéra espiritualmente, pórke hoi día jahecha heta mba'asýhina. Upéicha ñande avei ñamombarete ñane ermanokuérape. Ajépa nde. Asíke ko artíkulo tuicha ñanepytyvõ ñantende hag̃ua umi ermáno ijedáva ohasa jepe ñane kongresiónda ha'e la oĩetereiva la ermáno ijedáva, ikatu en algún moménto java térã ou ñande kongregasión térã ohasa la tiémpo. Entónse ikatu ñanemandu'a ko'ã entéro konsého Jehová ome'ẽva ñandéve iñorganisasión rupive. Ha

Ág̃ante upe rire oñanusia porãvéta la horário pórke ipukuvéta la ñande rreunión. Ko'ág̃a ikatu japurahéi jey Jehovápe pe py'amína ikatúramo japurahéi hag̃ua pe purahéi número treinta, tiene kómo título, Che Jára, che Túa ha che Amigoite. Upéi ermáno Marcos ojapóta pe ñembo'e.

a poder cultivar también esa cualidad de espera. Te pedimos, Jehová, eh, peteí bendición a eh, los hermanos de la congregación guaraní, que esta congregación pueda progresar y siempre seguir adelante y ser fieles a ti. Te pedimos, Jehová, eh, o mi hermano Comundo Yerera, que es los que están pasando por momentos difíciles, que por cárceles, que le des tu espíritu, Jehová, para fortalecerlo y así puedan llegar a servirte y íntegro a ti. De la Urupe de Jesucristo, Rega. Amén, Jehová.